Silav hevalnan, hûn bi xêr hatin. Em ê di vê dersê de li ser cînavkên pirsiyarî kê û kê bisekinin. Hevalno berê ku em behs bikin ka cînavkên pirsiyarî bi kê re çi tên, em wan Çima bi kar tînin, em çawa bi kar tînin, di kêjan deman de, di kêjan rewşan de bi kar tînin. Ji bo em vê mijarê fehm bikin, fêm bikin hevalno, divê ez hinekî behsa ergatîfiyê bikim. Piştre em ê li gorî rêzê, li gorî deman ez ê nûmineyên kê û kê nîşan bidim ji bo baştir were fêm kirin. Bi rastî ev mijareke gelekî girîng e. Ez dixwazim ev bibe derseke wekî çawa em bibêjin Derseke bê hempa ku kesê ku bixwaze vê mijarê hîn bibe û temaşe bike jê fehm bike hevalno. Careke din li der dora xwe negere û ev vîdyo, ev ders bi kêrî wî kesî were yan jî wê kesê were yan jî bi kêrî we were. Hevalno zimanê me zimanekî nîvergatîf e. Zimanê kurdî zimanekî nîvergatîf e. Bi taybetî Kurmancî hevalno zimanekî nîv-ergatîf e. Ergatîfî çi ye hevalno? Ergatîfî wekî avvaniyek ye, wekî em bêjin saziyek ye. Mesela em bêjin ça em behsa deman, raweyan dikin, ergatîfî jî wekî wê ye. Mesela ergatîfî di kurdî de di demên borî de derdkeve holê lê belê di demên dema niha, dema bê û dema bêya nêzîk de em ergatîfî nabînin. Di dema bê û dema niha de heva na û dema bê ya nêzîk de. Yan jî hemû ha bibêjin di dema niha û demên bê de kurdî di rewşa akuzatîfê de ye, di demên borî de hemû demên borî de kurdî dibe ergatîf. Heva na zimanên nîvergatîf çawa ne? Zimanên nîvergatîf. Di wan de di kom cînavk hene. Komek cî, mesela zimanê kurdî em bibêjin, di kom cînavkê me yên kesane hene. Komeke xwerû û komeke dewandî. Em koma xwerû bi taybetî di dema niha û demên bê de em bi kar tînin. Çi lêkerên gerguhêz û çi lêkerên ne gerguhêz de. Em lêkerên xwerû di hemû demên borî de bi tenê di lêkerên gerguhêz de bi kar tînin. Hevalên lêkerên gerguhêz û ne gerguhêz çi ye? Ez bi kurtahî behsa wê bikim. Demên pêş de ez ê li ser vê vîdeoyekî dersekê çêkim. Lêkerên gerguhêz, lêkerên ku bi bireserê hil didin. Mesela em bibêjin xwerin, em bibêjin şûştin, birin. Lêkerên bi vê awayî lêkerên ku bireserê hil didin. Mesela ez xwerinê dixwim yan jî min xwerin xwar.

Tenê wekî em bireser bikartînin. Mesela em bêjin cînavkê me yên tewandî kêjan in? Min, te, wî, wê, me, we, wan. Em van cînavkan di dema niha û di demên bê de tenê wekî bireser em bikartînin. Lê di hemû demên borî de wekî kirde tên bikaranîn. Zimanên nêvergatîf wisa ne, zimanên nêvergatîf di demên borî de Hemû demên borî de di lêkerên gerguhêz de lêker li gorî bireserê tê kişandin, ev otomat ji ber xwe cînavkên tewandî em bikar tînin. Çimkî li wê derê êdî lêker li gorî kirdeyê nayê kişandin. Lê di dema niha de lêker li gorî kirdeyê, li gorî cînavkên xwerû, li gorî navdêrên xwerû tê kişandin. Ev taybetiya zimanê nîvergatîfê hevalno. Di zimanên nîvergatîf de di dema niha û demên bê de lêker ne got li gorî çi li gorî kirdeyê tê kişandin, li gorî kesê ku em bêjin tiştên ku kar dikin li gorî wan tên kişandin. Lê di demên borî de berevajî vê yekê lêker li gorî bireserê tê kişandin û cînavkên tewandî em bi kar tînin. Hevalno cînavkên tewandî çi ne? Yan jî em bêjin cînavkên xwer û çi ne, hûn dikarin di kanalê de wan peyda bikin temaşe bikin. Heke hûn nizanin teqez divê hûn wan temaşe bikin. Yek jî hevalo mijara ergatîfiyê mijareke tevangbariyê ye, divê hûn vîdeoya qertafên Tewangê jî temaşe bikin. Vîdeoya qertafên tewangê, bi rastî ev girîng e, teqez divê hûn temaşe bikin. Lê heke hûn vê mijarê dizanin hewce nake. Hevano zimanê me, bi taybetî kurmancî, di dema niha û demên bê de, di lêkerên gerguhêz û ne gerguhêz de akuzatîf e. Di demên borî de, di lêkerên ne gerguhêz de akuzatîf e, di lêkerên gerguhêz de ergatîf e. Hevano wê çaxê Rewş diguhere lêker li gorî bireserê tên kişandin. Heval Azê di demên bê de li ser mijara ergatifiyê vîdeoyekê bi taybetî çêkim, ez ê dersekê bi taybetî çêkim. Bi rastî ev mijareke berfireh e. Lê min tenê niha wisa bi kurdtahî behs kir ji bo ev mijar were fêmkirin. Min çima behsa ergatifiyê kir heval no? Niha zimanê me de kirde û bireser heye. Di dema niha de kirde xwerû Bi re ser ditewe. Di demên borî de berevajî vê yekê bi re ser xwerû dimîne, kirde ditewe. Ji ber vê yekê min ji we re behsa ergatifiyê kir. Ev cînavkên cînavkên pirsiyariyê jî bi vî awayî ne. Hevano cînavkên pirsiyarî ev her du kî û kê de zayen tune. Yanî cînsiyet tune ye hevalno. Di van her duyan de cînsiyet tune. Lê çi heye? Tenê dewangî heye. Mesela min niha qesekî din lê binêrin ev çiha çêdibe. Lê divê em vê yekî baş bizanin. Mesela gava ku em dibêjin kî, kê, em vir de behsa çi dikin? Em behsa zayendê nakin, em behsa cînsiyetê nakin. Em behsa Navdêreke hekem bi cînavka kê bipirsin em behsa navdêreke xwerû dikin, em cînavka kê bikarbînin em behsa navdêreke tewandî dikin yan jî cînavkeke tewandî. Heva me em niha li mînakên xwe binihêrin em ê baştir fêm bikin ka em çi dibêjin. Lê teqez divê hûn vê heta dawiyê temaşe bikin. Hevalên ku nû vê vîdeoyê temaşe dikin em bêjin qet neçûne asta duyemîn û sêyemîn. Nû ev vîdeo vekirine dibe ku jê fehm nekin, dibe ku ji axaftina min jî fehm nekin. Lê heval dikarin mesela bikevin kanalê heval nan. Heke we temaşe nekiribe yek vî di vîdeoya cînavkên xwerû, di du vîdeoya cînavkên tewandî, si sê vîdeoya qertafên tewangê divê hûn van Her sê vîdeoyan temaşe bikin, ji bo hûn mijara cînavkên pirsyariyê fêm bikin. Min bi kirtayî behsa ergatifiyê kir, ez hêvî dikim hatibe femkirin, heke nehatibe femkirin ji hevalo hûn dikarin pirs bikin. Yanî qet xema nexwin hûn pirs bikin ez ê bersivê bidim we. Heva ma em niha li mînakên xwe bidin, em pêşî bi cînavkên xwerû heva ma bi cînavkên xwerû me gotiye mînak bi cînavkên xwerû re. Em niha bi cînavkên xwerû em pirs bikin, em pirsan bikin ka ev çawa tê bikaranîn, çawa çêdibe, em lê binêrin. Cinavkê me yên xwerûç kêjan bûn hevalno, ez, tu, ew, em, hûn, ew. Bi rastî ez naxwazim her tim van du care bikim. Divê hûn xwe bi xwe bikevin kanalê, mijaran bişopînin hevalno, dersan bişopînin ji bo hûn mijarên din fêm bikin. Pirsa me ev e hevalno, heke em bi cinavkên xwerû re em cinavka pirsiyariyê bikar bînin, em ê vê bikar bînin. Ji navka kî? Ez kî me? Pirsa me ev e. Bersiv, Tu bawer î. Mesela mirov carnan dipirse ne wisa ez kî me? Em carnan ji xelkê jî dipirsin, ji hin kesên din jî. Em carnan jî ji xwe dipirsin ez kî me? Tu bawer î. Em bêjin min ji kesekî din pirsî, min got ez kî me, wî ji bersiv de got tu bawer î. Tu kî yî? Ez ronas im. Mesela em bêjin me ji kesekî pirsî, me got tu kê yî? Ez ronas im. Hevalo di dema niha de kirde her tim xweriye. Ji ber ku kirde xweriye cînavka pirsiyariyê kê em bikar tînin. Cînavka pirsiyariyê kê hevalo Pirsa navdêrên xwerû dike, pirsa peyvên xwerû dike, pirsa em bibêjin cînavkên xwerû dike. Binêrin, Tu kê yî? Ez Ronas im. Binêrin li vê derê cînavka me xwerû, Ronas ne têw ya, ez Ronas im. Ew kê ye? Ew dilşa ye. Binêrin li vê derê me pirs kir, me cînaka pirsyariyê kê me kir û cînaka xwerû binêr ew jî xwerû ye, ev jî xwerû ye, bersiv jî xwerû ye. Navdêra xwerû, dilşa. Binêrin dilşa li vê derê xwerû ye, nehatiye tewandin. Me negot ew dilşayê ye, me got ew dilşa ye. Em kî ne? Hûn aşpêj in. Pirsa me çi bû? Em kî ne? Hûn aşpêj in. Ew ji me dipirse yan jî ji hin kesên din dipirse çi dibêje? Em kî ne? Em jî bersiv didin em dibêjin hûn aşpêj in. Hûn kî ne? Em bijîşk in. Mesela hin kes ji me ji me dipirsin ne wisa dibêjin hûn kê ne? Wê çaxê bersiva me dê çi be? Em bijîşk in dê bibe. Li vê derê binêre nevan navdêr xwerûman e ne tewiyan e. Ew kî ne? Yan jî ew kê ne? Ew arda û Berînin. Arda û berîn hevano ji ber ku di navin bi vî awayî diqede wekî in. Hevala me di vir de çi kir? Me di vir de cînavka pirsiyariyê kê bi kar anî? Gava ku em bi cînavkên xwe rû re em bi kar tînin. Ji ber ku gava ku em pirs dikin em behsa navdêrekî xwe rû dikin. Navdêreke xwe rû dikin. Binêrin di vê derê navdêrê me. Em bêjin bawer, ronas, dilşa, aşpêj, bijîşk, arde û berîn netewiyan. Cînavkê me yên xwerû jî li vê derê netewiyan. Çima? Ji ber ku em li vê derê bi cînavka pirsiyariyê kê pirsa navdêrên xwerû dikin. Hevano cîna, cînavkên pirsiyarî kê û kê, kê di dema niha de dibe kirde û di demên bê de, dema niha û demên bê de dibe kirde, Jinaka pirsyarî kê jî di demên borî de dibe kirde lê di dema niha û demên bê de dibe biraser. Vê ji bîr nekin. Jinaka kê di dema niha û demên bê de nabe kirde dibe biraser. Hevano em niha çi bikin? Em niha jinavkên pirsyarê kê û kê li cem hev em bi kar bînin ka em çawa bi kar tînin em hêdî hêdî wisa bikevin nava mijarê baştir fêm bikin.

Li vê derê gava ku em dibêjin kê kê kê dibe, em behsa zayendê nakin. Em behsa navdêreke tewandî dikin. Li vê derê kirde xwerû bire ser tewandî ye. Binêrin bersiv kê kê dibe, Dilşad Zelalê dibe. Binêrin Zelal li vê derê navdêr tewya ye. Heke em wekî cînavk bikarbînin binêrin ew wê dibe. Binêrin wê Yanê Zelal tewya ye. Zelal jî li vê derê bûye kê. Em pirsê ji kê dikin? Em pirsê ji hin kesan dikin. Li kesê hemberê xwe dikin. Ne wisa wekî din em ê pirsê ji kê bikin. Kê kê dibe? Mesela em ji kesekî dipirsin kê kê dibe? Dilşa Zelalê dibe. Binêrin Zelal li vê derê tewya. Çima? Li vê derê Dilşa Navdêr e û kirde ye, kirde ye xwerû dimîne hevalon. Di dema niha de me got kirde xwerû bile ser tewandî dibe. Jinavkên pirsyariyê ji ber vê yekê derdikevin holê. Kê kê dibe? Dilşad Zelalê dibe yan jî ew wê dibe? Îcar wê kete şûna Zelalê. Li vê derê kê jî di şûna Zelalê de ye. Kê kê dişîne? Evîn Dîlanê dişîne, Ew wê dişîne. Binê re hevano dîsa li vê derê kirde xwe rû bire ser tewandî. Li vê derê kî kê dişîne gavek em dibêjin em bersa Dîlanê dikin. Li vê derê Evîn Dîlanê dişîne. Binê re kirde Evîn e xwe rû. Dîlan bire ser e tewiya. Ji ber vê yekê hevano. Dema ku em pirsan dikin em her tim persa kê dikin em kê nabêjin. Em ê kê qesekî din bi kar bînin heval ne. Kê jî dibe kirde, kengê dibe kirde, di demên borî de dibe kirde. Di dema niha de dibe bireser. Vê yekê em ji bîr nekin heval ne. Lê heval ne kê, cînavka pirsiyariyê kê di demên borî de di leykerên ne gerguhêz de dibe kirde. Lê di leykerên gerguhêz de dibe bireser. Leykerên Lêkerên ne ger bi hêz mesela em bêjin lêkere hatin, razan, ketin em bibêjin ew ne ger bi hêz in em ê qesekî din lê binêrin. Kê kê hîn dike bawer rêşadê hîn dike yan jî ew wî hîn dike. Birên hevalna pirsa me dîsa li vê derê kirde ji ber ku kê ye divê xwerû be, bireser divê tewandî be. Li vê derê kê hîn dike? Bawer Rêşadî hîn dike. Bine Rêşadî tewiya ye. Evara li navdêrê ne jî ditewin. Bine li vê derê kê em wekî zayan nafikirin. Ji ber ku zayan nîne em behsa navdêra tewandî dikin. Em bi bi cînavka Pirsyariyê pirsa navdêrekî dikin, îcar bersiva wê jî bawer Reşadî dibe. Reşad jî tewiyaye. Li vê derê ê hevalo qertafa tewangê ye ya ji bo navdêrên nêre. Ji ber vê yekê min got heke hûn mijara qertafên tewangê nizanin divê teqez hûn temaşe bikin ji bo hûn ji vê mijarê baştir fêm bikin. Heke em şûna Reşadî de em Cinavkê bi kar bînin em ê bibêjin ew wî hîn dike. Binêrin wî. Îcar Reşat eke em wekî cinavk em bi kar bînin ew wî hîn dike. Yanî ew bawer e Reşat jî wî yê hîn dike. Kî kê naxapîne dîsan behsa Em pirs dikin hevalan. Kê kê naxapîne? Dîsa li vê derê em pirs dikin, em pirsê ji kê dikin? Em ji kesekî yan jî hin ji hin kesan dikin yan jî em ji xwe dikin. Ronas Serhedî naxapîne. Yan jî em wekî cînev bikarbînin ew wî naxapîne. Binêrin Li vê derê hevalno kirde kiye ji ber ku kirde kiye xwerû dibîne, bire ser Tewandî, Serhedî li vê derê ronas hevalno em vê jî wisa bibin vê derê. Li vê derê kirde xwerû bire ser Tewiya. Em wekî cînak bikar bînin em ê bibêjin wî. Ew wî naxapîne wê çaxê em vê jî bînin vê derê. Em çi bikin evana em vê ewê jî em dikarin bibin cem ronas riya wê bi heva girêdin. Binên ronas li vê derê jî netewiye ji ber ku kirdeye ew wî naxapîne li vê derê ew dîsa şûna ronas digire wî jî şûna serhedî digire serhed tewiyaye. Hevalo em niha vê jê bibin, em şûna vê de em çi bikin, em îcar cînaka pirsiyariyê kê em ê bikar bînin, tenê kê em ê bikar bînin, em ê di lêkerên negerguhêz de bikar bînin, bi lêkerên gerguhêz de em çawa pers dikin, em cînaka pirsiyariyê çawa bikar tînin, em ê niha li wê binêrin. Heva me em bala xwe bidinê, me çi kir, me li vê derê me bi lêkerên ne ger guhêz, me li vê derê çar hem nimûne dan, em ê niha li ser bisekirin ka me çi nivîsî, em ê çawa şîrove bikin vê. Heva me pirsa me kê diçe? Bersiv dê çi be? Bersiv dê wiha be, dê bibêje Dilşad diçe. Em pirsê ji kê dikin? Em pirsê ji kesekî dikin ne wisa? Mesela kê diçe? Em pirsê ji nasekî dikin, li derdora xwe dikin, mesela yan jî em xwe bi xwe serê xwe de em dibêjin, em bersiv didin. Lê bi piranî em pirsê ji kesên din dikin, ji kesekî din dikin. Kê diçe? Dilşad diçe. Heke em wekî cînavk em bi kar bînin, ew diçe. Hevano li me li vê derê me çi kir? Me lêkerên ne ger guhêz bi kar anîn. Vê derê lêkere çûnê lêkereke ne gerguhêz e. Lêker ne gerguhêz bi reserê hilnadin. Li vê derê kê radizê? Bersiv Reşad radizê. Yan jî ema ki cînavk em bikarbînin em ê bibêjin ew radizê. Li vê derê me pirjimar kir hevalnom. Em niha cînavkên kê û kê heke em bawayekî pirjimar em bipirsin Em van her duyan bi hev re bi kar tînin. Em dibêjin kê û kê tên, serhed û nûpeldat tên. Em wekî cînavk bi kar bînin, bibêjin em dibêjin ew tên. Binêrin dîsa li vê derê pirjimar, bersiva me pirjimar bû. Mesela kê û kê dikevin, li vê derê em pirs dikin ji kesekî din, bersiva me gulîn û baran dikevin. Yan jî em bibêjin wekî cînak be em ê bibêjin ew ew dikevin. Ew dikevin. Wekî bersiv. Ev em em vê gava ku em bixwazin pirjmar bikin em van her duyan wekî pirs em bikin em bi vê awayî dikin hevana dilêkerîne gergehêz de û dema niha de em bi vê awayî dibêjin kê û kê. Di zimanê devkî de nabêjin kê û kê dibêjin kê kê. Yan jî wiha dibêjin KK yan jî dibêjin KK. Van her duyan bi hev re bikar tînin lê tev li hev dikin. Ji ber ku hevalin erka van her duyan bi rastî nayê zanîn ev jî ji ber erga tîfî ye, ji ber ku nebûna perwerde ye, ji ber ku em zimanê xwe baş nas nakin, ji ber ji ber vê yekê em van her duyan tev li hev dikin. Heval em niha vê jê bibin, em îcar jî lêkerên gerguhêzen bi kar bînin. Me niha çi kir? Me niha dema niha da binêrin. Mînak ji bo lêkerên gerguhêz dema niha. Em ê niha lêkerên ne gerguhêz em ê bi kar bînin. Dîsa em ê bi cînav van cînavkan em ê bi kar bînin. Em çiha bi kar tînin? Em lê binêrin. Bi rastî hevalno ez dixwazim ev mijar zelal bibe. Careke din bila hûn li cihekî din negerin, nebêjin ev mijar çi ye. Ji ber vê yekê divê hûn heta dawiyê vîdeoyê temaşe bikin û baş fehm bikin. Ew tiştên min serî de ji got hevalno teqez divê hûn wan her sê vîdeoyan jî temaşe bikin. Hevalên ku Em bibêjin wan her sê vîdyoyan nas nakin, yan jî ew mijar nexebitîne, divê wan mijaran bixebitin. Kêjan bon, cînavkên xwarin, cînavkên tewandê û qertafên tewangê teqez divê hûn temaşe bikin. Em niha vê jê bibin hevala, em mînakeke mînakên din bidin. Belê hevalo. Me çi nivîsî me got mînak ji bo lêkerên gerûkhêz dîsa dema niha em hê di dema niha de ne ji ber ku ev mijareke berfirê hevalo teqez divê em mînakên zêde zêde bidin ji bo careke din serê we tevlihev nebe. Me çi kir em ê niha lêkerên gerûkhêz bikar bînin. Kê dixwîne? Dilşad dixwîne. Em wekî cînavk bibêjin ew dixwîne. Hewana li vê derê nabe ku em cînavka bi cînavka pirsiyariyê kê bikin. Çima? Me got cînavka kî ji bo navdêrên xwerû ye. Em bi kar tînin di dema niha de û demên bê de. Vê yekê ji bîr nekin. Cînavka kê Em di dema niha û demên bê de hem lêkerên gerguhêz e hem jî lêkerên ne gerguhêz e em bi kar tînin. Lê di demên borî de em ê qasekî din derbasî dema borî jî bibin. Di demên borî de bi tenê di lêkerên ne gerguhêz de tê bikaranîn. Em ê ji bo wê jî mînakê bidin. Dema borî ya tê dayîn. Pirsa me kê dixwe? Kê dixwe? Em ji kê pers dikin ev ena kê dixwe? Em ji kesekî li pirs dikin ne wisa? Em ji kesekî li pirs dikin kê dixwe? Bersiv baran dixwe. Em wekî cînav dilê binerin ew dixwe. Binerin dîsa li vê derê kesek ku kar dike baran li vê derê Kirde ye. Me çi got di dema niha de kirde xwerû dimîne. Bi re ser heva no ditewe. Li vê derê bi re sera me veşartî ye. Baran dixwe. Baran çi dixwe? Baran em bibêjin sêvê dixwe. Baran porteqalê dixwe. Ne wisa? Baran çayê. Vedixwe şûna xwarinê de em dikarin wisa bikar bînin. Em wekî cînav bibêjin ew dixwe, ew xwarinê dixwe. Li vê derê dîsa biresera me veşartî heye. Banan bireser di vir de xuya nake. Kê û kê dikelînin? Pirs via waye. Bersiv, Gulîn û Baran dikelînin. Em wekî cînak bibêjin ew dikelînin. Ew çi dikelînin? Ew hêkan dikelînin. Mesela yan jî ew kartolan dikelînin, patatan dikelînin. Li vê derê ev ano dîsa biresera me veşartîye. Kê û kê, heke me biraser nîşan bida, kê û kê, ev ji pirjimar e, em ji heke em pirjimar em bikin, Em pirsan bikin, em bi vî awayî dikin, kê û kê dikelînin? Lê li vê derê bire ser veşartiyek, kê û kê kartolan dikelînin? Em bêjin kartol me danî vê derê, Gulîn û Baran kartolan dikelînin. Ew kartolan dikelînin. Li vê derê biresera me veşartiye, lêkera me gerguhêz e. Ji bo pirjimariyê dîsa kê û kê dişon? Pirsa me bi vî awayî ye, em dîsa pirs dikin ji kesekî, Serhed û Nûpelda dişon. Wekî cînavk ew dişon. Ew çi dişon? Hekem bixwazin bi reserê derxin holê. Ew firaqan dişon, ew kincan dişon, ew destên xwe dişon. Hevana em niha vê jê bibin, em vê jê bibin, em dema boriya têdayî de van her du cînavkên pirsiyariyê kê û kê Em li kêlekê hev bi kar bînin ka em dema borî re em çawa bi kar tînin. Me dema niha de bi kar anî ne wisa. Me got kê kê dibe, kê kê dişîne ev dema niha ye. Îcar em dema borî ye tê de jî em lê binêrin ka ev çawa tê bi kar anîn. Hevana niha lê binêrin, mînak ji bo lêkerên gerguhêz dema boriya têdayî. Em li dema boriya têdayî binêrin, me dema niha de me çi kir hevala me vî awayî pirs dikir. Me digot kî kê dibe, kî kê dibe. Dema niha de em wisa pirs dikin. Çima hevala? Ji ber ku di dema niha de û demên bê de kirde xwerû bire ser Ditewe. Di demên borî de hevalno, di demên borî de îcar çi dibe, kirde ditewe, bire ser û xerû dimîne. Binêre loma cî guherîn. Di vê derê me îcar kê anî pêşî, me kê jî anî dawiya wê. Çima? Ji ber ku îcar li vê derê bire ser kê ye. Bire ser kê ye. Li vê derê kirde kê ye. Kekî Bir, Em pirs dikin, bersiv, Dilşayê Zelal Bir. Binêrin, Dilşayê Zelal Bir. Li vê derê kirde Dilşa ye, li vê derê jî kirde cînaka pirsiyariyê kê ye, tewya ye. Ne wisa Dilşa jî li vê derê tewya ye. Dilşayê Zelal Bir. Zelal li vê derê xwerûma. Çima? Di demên borî de bi re ser hevalin xwerû dimîne. Ev qayîdeyeke di zimanê me de. Ji ber ku zimanê me zimaneke nîvergatîfî ye, di demên borî de lêker dikeve bin bandora bi re serê û vê awayî tê kişandin. Wekî cînav jî wê, ew, bir, binihêrin wê, kê, dilşayê, Li vê derê jî em vê bînin bi vê ve girêdin, kirde, li vê derê kê ye cînevka pirsiyarê, kê kirde kê ye? Li vê derê bersiv dîsa kirde Dilşa ye, Dilşa jî tevî ye, li vê derê kirde tevî ye, Dilşa tevî ye, em wekî cînevk jî bersiv bidin dîsa cînevka me jî ditewe. Wê ew bir. Kê kêşand? Wekî pirs em dikin. Kê kî şand? Evînê Dîlan şand. Binêrin, Evîn li vê derê dewiya, Dîlan bi re serê xwe rû ma. Em wekî cînavk bersivê bidin. Wê ew şand. Binêrin, Wê kê ye? Wê evîne girdê ye, dewiya ye. Li vê derê jevana ew. Dîlane bi re sere netewiye. Di demên borî de bi re sere natewe. Vê ji bîr nekin. Li vê derê em vê jî bi vê ve girêdin, kirdeyê ve. Ji ber ku em pirs dikin, pirsa me bi vê awayî, em bi vê jinaka pirsiyariyê em bikin, bersiv dîsa dê dewam dibe. Me çi got hevalna kê pirsa navdêrên dewandî dike, kê pirsa navdêrî xwe rû dike. Di demên borî de cînavka pirsiyariyê em kê wekî kirdê bi kar tînin, di dema niha û demên bê de wekî bireser tê bikaranîn. Kê kê hîn kir? Binêrin bawerî Reşat hîn kir. Em wekî cînav bibêjin wî ew hîn kir. Wî kê ye? Bawerî. Vana di zimanê me de Berê Kurdan navdêrê nêr ditewendin. Lê niha natewînin, divê em vê jî bitewînin. Bawerî Rêşat hîn kir. Mesela çawa em dibêjin evînê Dîlan şand, bi me enteresan nayê ne ecêb nayê. Divê bi vê awayî jî bi me ecêb neyê ji ber ku ev îya vê derê qertefa dewengê ya ji bo navdêrê nêr e. Em wekî cînak me got wî ew hîn kir. Li vê derê bawer ji ber ku kirde ye Em bibin bi vê ve girêdin. Cînoka pirsyariyê dîsa li vê derê tewiya. Kê kî nexapand? Em pirs dikin, bersiv, ronasî, serhet, nexapand. Wekî cînav ke em bersiv bidin, wî ew nexapand, wî ew nexapand. Em em wî bi ronasî ve girêdin, ji ber ku kirde ronasî ye. Îcar em werin vê derê vê jî bi kê ve girêdin, ji ber ku kê jî li vê derê kirde ye. Û cînaka pirsiyariyê kekî nexapand, ronasî Serhet nexapand, wekî cînak em bêjin wî ew nexapand, ew kê ew jî Serhed e, em vê vê jî bi kê ve girêde nevelin. Li vê derê bireser kê ye, kê pirsa bireserê dike, li vê derê kê girde, Kê bire ser e? Li vê derê jî ronasî kirde, Serhed bire ser e. Wekî cînavt li vê derê wî kirde, li vê derê ew bire ser e. Hevano me li vê derê me her du cînavk li cem hev, li kêleke hev me bi kar anî. Îcar em tenê vê cînavkiyan bi kar bînin. Ji ber ku demên borî de me got kê dibe kirde, em lê binêrin ev çawa tê bikaranîn, em mînakan bidin. Hevana me çi got? Me got mînak ji bo lêkerên gerguhêz dema boriyet tê dayîn. Em niha mînakan ji bo vê yekê didin. Em îcar tenê dicînin heqê pirsiyarî em kê bi kar tînin di demên borî de ji ber ku demên borî de di bin kirde hevana. Bo nimûne kê xwend? Dilşayê xwend. Wekî cînavke em bibêjin, em ê bibêjin wê xwend. Mesela. Di vê derê hevalno binêrin dilşa tewya ye, cînavka pirsiyariyê jî tewya ye. Lê ev cînavka pirsiyariyê de hevano zayen tune. Mesela kê xwer, baranî xwer, wî xwer. Binêrin li vê derê pirsa me dîsa kê xwer? Em li vê derê demên borî de kirde me got ditewe, bireser xwer û dimîne. Li vê derê baranî. Binêrin kê em Bi baranî em dîsa pirs dikin. Em dîsa cînavka pirsyariyê bi kar tînin. Kê xwar, baranî xwar, wekî em bêjin cînavka em bi kar bînin em ê bêjin wî xwar. Yanê di vê cînavkê de hevalno zayan tin e. Ez tim û tim ser sekinim, bi rastî ev pir tê tevlihevkirin. Ez hêvî dikim ku we fam kir. Li vê derê em wî bi kê ve girêdin? Em bi Baranî ve girêdin ji ber ku li vê derê kirde Baranî ye. Wî xwer. Lê wî çi xwer? Li vê derê biresereke veşartî heye vano. Mesela kê sêv xwer. Li vê derê em bêjin sêv heye, biresera me heye. Bersiv Baranî sêv xwer yan jî wî sêv xwer. Binêrin sêv ne tewiya lê cînavk li vê derê tewiya. Kirde tewiya. Hekem bawayekî pirjimar bipirsin, em pirjimar bipirsin, em ê çawa bipirsin? Wê çaxê em ê wiha bikin, kê û kî kelandin? Gulînê û Baranî kelandin. Bersiva me dê wiha be, Gulînê û Baranî kelandin. Yan jî wan kelandin. Li vê derê hevalna heke bala we lê be, min lê kir, Pirjimar kişand. Çima? Ev ina vê derê pirjimariya van her duyan nîşan nade. Lê pirjimariya çi nîşan dide? Pirjimariya bireserê. Li vê derê em bêjin hêk heye. Kê û kê hêk hê kelandin. Pirjimariya enê fêm dikin ku bireser pirjimar e. Di demên borî de me çi got? Lêker li gorî bireserê tê kişandin, li gorî kirdeyê na. Ev anû. Ez ê bi taybetî li ser yekjimar û pirjimariyê heye û hene. Em bi Em çawa pirsan dikin? Ez ê li ser vê yekê vîdeoyekî çêkim bi taybetî. Lê ez vê ji we re bibêjim, kê û kê keland in, em li vê derê behsa pirjimariyê dikin. Gulînê û Baranî keland in. Çi keland in? Hêk. Yani çend heb hêk keland in diyar e. Heke hêkek tenê biya, wê çaxê me yê bigota kê û kê Hêk keland, binê me tenê keland bigote. Me in li vê derê nedinivîsî, bersiv, gulînê û baranî hêk keland heke yekjimar bûye. Lê pirjimar e, me in pêva kir, lêker li gorî bireserê me kişand. Ji ber ku di demên borî de lêker li gorî bireserê tê kişandin. Wan kelandin yanê wan hêk Kelandin, kê û kê şûştin? Pirs bi vî awe ye, kê û kê şûştin? Nûpeldayê û Serhedî şûştin. Wan şûştin. Lê li vê derê jî hevalin dîsa bireser veşartî ye, kê û kê kinc şûştin? Em bêjin kinc li vê derê heye. Pir, bireser pirjimar e. Ina vê derê li gorî pirjimariyê me kişand. Nûpeldayê û Serhedî kinc şûştin. Herana em niha di dema boriyet têdayî de lêkerên ne gerguhêz bi kar bînin. Em lêkerên ne gerguhêz em çawa bi kar tînin bi cînevka pirsyariyê? Me li vê derê nivîsî mînak ji bo lêkerên ne gerguhêz dema boriya têdayî. Li vê derê hevalok pirsa me Kê raza? Ekem bersiv bidin em ê bibêjin Reşad raza. Wekî cînak em ê bibêjin ew raza. Evana di lêkerên ne gerguhêz de di dema borî de em cînavka pirsiyariyê kê bi kar tinîn, kî. Em kê bi kar em nabêjin kê raza. Ji ber ku cînavka kê pirsa Navdêrê xwerû dike. Li vê derê Reşat binê re xwerû ye, Reşat raza, ew raza. Ya din jî hevalna lêkerên ne gerguhêz bi reserê hilnadin. Ji ber vê yekê kirde her tim xwerû dimîne. Kî çû? Dilşad çû. Wekî cînavken bikar bîne em ê bêjin ew çû. Binêrin li vê derê dîsa pirsa me kê çû kê li vê derê behsa zayendê nake. Behsa navdir xwerû dike û ji ber ku li vê derê lêkere çûnê lêkereke ne gergihêz e otomat hate pêşê kê çû, Dilşad çû, ew çû. Heke em pirjimar pirsekî bikin ji bo pirjimariyê em behsa gelek kesan bikin em ê çi bibêjin? Em ê bibêjin kê û kê hatin Ne wisa dibêjin mesela zimanê devkî de bi kurtayî dibêjin kê kê hatin. Li vê derê baş dernakeve mirov çi dibêje jî kê kê hatin dibêjin. Lê em ê wiha binivîsin kê û kê hatin wekî pirs, bersiv, serhed û nûpelde hatin. Yan jî em wekî cînavkîyan bibêjin ew hatin. Binêr ew li vê derê dîsa dikeve şûna navdêrên xwerû. Kê û kê ketin? Pirs bi vî awa ye. Bersiv, gulên û baran ketin. Em wekî cînavk bersiv bidin em ê bibêjin ew ketin. Li vê derê hevalan lêkera ketinê, lêkera hatinê, lêkera çûnê, lêkera razanê, lêkerên ne gergihêzin bi re serê hilnadin, Ji ber ku bi re serê hin nadin, li vê derê em cînavkekî bi kar bînin, divê cînavk xwerû be. Eke şûna cînavkê de navdêrek hebiya, navdêr jî dê xwerû biya. Mesela em bibêjin Rizozan, em bêjin Raza, em bêjin Serhed Raza, em bêjin Dîlan çû, vî awayî em dibêjin. Wekî encam hevalno em hatin dawiya waneya xwe ez hêvî dikim hate fehmkirin, heke nehatibe fehmkirin hevalno hûn dikarin pirsan bikin lê heke nehatibe fehmkirin ez wekî pêşniyar dibêjim divê hûn ducare temaşe bikin ji bo baş were fehmkirin ew tiştên min gotin hevalno di serî de ji bo ergatîfiyê ji kerema xwe heke wa ew fehm nekiribe dîsa ducare bikin pirsên xwe bikin derheqê ergatîfiyê de heke tiştek nekete serê we pirs bikin ez ê berfireh Ji we re nivîsê. Nivîsê jî ez ê dayîn im binê şîrovê, lê divê ev mijar bi rastî were fehmkirin. Hevano ji bîr nekin ji kerema xwe bibin aboneyê kanalê, bibin aboneyê kanalê û li derdora xwe parve bikin ji bo hevalên din jî haya wan jî jê hebe. Heta waneyeke din bimînin di xweşiyê de. Dem baş.